Aw le thlir tu te che bei leh vek u le. Tun ṭum ah hian Dave a han ting hi thui tak rawn riak ka tum lo va. A tak ngei a nih zia leh a lem a nih lo zia finfiah na he han ting ah hian kan hmu ta. Thlir tu ten kan lo chik em ka hre lo va, tun ṭum a Dave-a han tingah hian thil thar kan hmu a, sawi tak ang khan thui tak riak ka tum lo va, a tak a ni zia erawh finfiah kan tum dawn a ni tun tumah hian. Dave-a hian zan danga a han tingah pawh light rawn off emaw rawn khawih chet ang chi hi chu a tawng zeuh zeuh tawh a, mahse tun tumah hian thil thar kan hmu kan tih tawh kha chu chu a tak ngei a ni tih kan finfiah na tur a ni. Tunah video kan thlir ho nghal dawn ang a, sawi zui ngai awm a nih chuan kan sawi zui zel dawn nia.

Nichin pawn in rawn off ngam a, kan light erawh kan light tal erawh khi chu rawn off leh teh, vawi khat emaw tal chu rawn off leh teh. Rawn off leh teh le. Nia. Vawi khat tal hi rawn off leh teh. I ngam a nih chuan. Ni chin mai pawn i rawn off a. Zan hmasa te pawh i rawn off tawh a. Rawn off leh rawh. I duh chuan pei chhe vek rak an tih kha. I duh dan dana sualsam theihna turin phalna ka pe che. Helai hmun zenchiltute khan kawngpuia kan light dak hi rawn khawih turin thu ka pe che u. Nangmahni in inlan ngam loh nei pawn ka light dah tal khi chu in rawn khawih emaw in rawn paih emaw in duh ang angin rawn suasam turin thu ka pe che u.

Awle tuna video kan thlir zawh chiah khan thil dang lam kan lo hmu em le? Zan dang ang bawkin light chu a rawn khawih che leh ngei a, mahse a tak a ni tih finfian tur tah khan inphum tel a awm ta tlat mai. Light a rawn khawih che emaw a off laia thlir tute an kan lo beisei fo thin chu light a chhun nghal a ni. Nga tinge light in insun nghal lo tih hi light a rawn khawih chet apiang a, zawn a awm fo thin a ni. Awi lo te pawh kan awm phah fo thin a nih kha. Tun tumah erawh chuan chu zawhna chhana chu kan hmu ta a. Tuna light che kha kan lo hmu ang a, a chet atang khan second hnih bak a kal hman lo va. A chet rual khan rang takin Dave an en nghal tih kan hmu thei a. Mihringin lo khawih dawn ta ang se, tlanchhiatna hun leh pilhbona hun a awm miah lo tih chu kan hre theuh awm e. Video hi tunah vawi khat. kan thlir nawn leh chin ang. Nangmah nen in inlan ngam loh nei pawn ka light dah tal khi chu in rawn khawih emaw in rawn paih emaw in duh ang angin rawn suasam turin thu ka pe che u. Tuna kan hmuh ang khan light a chet atang khan second hnih bak a kal hman lo va light a chet atang a second hnih velah chiah chiah Dave a hian light in rang takin a chhun nghal a tu mihring tan mah inthiar filimna hun a awm lo tih a chiang viau a ni hetianga light a rawn chet rual a rang taka lo chhun let nghal hi kei pawhin a ka lo chan fo thin a ni a. Second hnihna velah light in a chhun nghal tih kan hmu thei a, heta tang hian a lem a nih lo zia, a tak ngei a nih zia a lang chiang viau a ni.

Tha ta ta in indawr ang u. Tha deuh in. Heti ang ringawt te chuan engtin nge a nih reng reng ang.

Mah mi zan a kan kal machak a, i rawn tawng ve kha, keimahni aw ni lo rawn lang ve kha, ila awm chiang tih kan hre chiang a.

Kan bul velah hian in awm ve ni tih kan hre thei a.